Bono iga ng'iti tochache sauti. Iga ng'iti tochache sauti tore, ee.
Omochumba ogo Lumumba gose Nkibagende? Omochumba one n'Anthony Kibagende. Ase ki oyote komoirania?
Kibagende tindarengereri buya ase eng'encho ababunge aba mbaratorwanera buya bunge, mbarakora gento keria kibaanete gokorwa buna intwe abananchi. Bono igo tobarigereretie toganye naki ase eng'encho buna bono iga amafuta toumiete iga some customers buna bono oroche tobarachete estage. Ase engencho mbarasoa bunge nabo bakorosia amachiko, na nkabora buna amafuta ayio basoire bunge baake eriogi, bairanie amafuta ayio yairane riiko riabwenerete koba, gose bayabekere subsidy, at least nario toranyare komanage. Buna bono chicustomer ogochia komotebia rigori, kwanyora ecustomer, okana, ase engencho tabwati besa, na uchumi buna ere iga. Bono ase ballot, oranyoa Kibageni na Lumumba ng'ora

Inche nyare inche Kisii county ekogana ere Chogo primary. Chogo primary? Yeah.
Eyi Nyaribari risache? Ng'ai igoro? Kituu risache south? Eh, yeah, yeah.
Ning'o ogwakera kati ya Lumumba na Kibagendi? Eh, inche nimanyete Kibagendi ere inche nteteirane kwa sababu egasi yaye nengiya ah ase obopresident borobwo. egento matiang'i, ruta ere, ruta naende esense oo tokoerio oo obogima, roche bono amauta akong'ete, chindae chi- chi chiakong'ire, roche abana banya gose gokwa esukuru, em naende otong'ane naaaa o- onkwa chibesa, abana ama e- em- em- em- yaani em- em- embagoserigwa, lakini ndocheeee. chinto chie oruta ere, ebinto atotebeti nebinge, nkokora are, lakini ndoche inche ere, ere torakore kende, inche ndoche matiang'i aa na sabuni na mbili, inche ndoche matiang'i, matiang'i na eyominto are, na nsobo engiya ore iga ase omama, inche ntoboe inche ngosupport matiang'i ng'a ki, matiang'i ere, ere esani eire. Obo e president ya Kenya Ruto ere ni one term. Mbuya mono sana endugu.
Naigwete okoroku. Inche nsakeri kebere oirere. Oirere? Yeah. Mbuya mono sana.
Mong'ina nakwata. Mbuya ore. Ninki naki kiaba? Tochandegete gaki. Ninki?
Maguta efea yatonyarire. Obogima bwachire igoro kiasara nkeiyo. Onoo ntobwati motu na maega twataarire namagoro ime mpaka abimbire. Aa matiang'i information, nki okomotebia? Gaki omoaka matiang'i tokomotebia iga. Gaki achi motu bokong'u, twachandekire gaki ee iga egento one term. Ee gaki. Ng'orang'ani- ng'o- ng'omorang'ani abe omokonyi oye 2027? Omokonyi oye, naye nkaroswa nabo akoba. Ee.
Aye ogwaka ekura aye constituency ki? Inche.
Nteng'oka Bonchari constituency. Bonchari ng'okoa 2027? Ee. Ng'okoa 2027? Yaani tindarengereri in fact. Ee.
Tindarengereri.
Ya ndarelax. Lakini ndoche ng'a somebody maragia. Ya wenche. Na barache omogima. Mbuya mono sana. Naki mosubati ata? Mbuya ande kabisa.
nebikong'u kulingana na kiuchumi buya kabisa Oyo gwaki ekura aye constituency ki? kitutu south
Kibagendi gose Lumumba? Ah, kibagendi Eh. ase eng'encho ntoroche amagenderero ake nagokora nonya taraikerania onsi lakini orakorakorire bibere bitato Ase ogokonya, suka ake iga ake iga, ase ogokonya oria otamanyeti, inki ase akorire iga iga ake iga torachi komosifu naki? Kibagendi, orosarosirie chipaara, nonya ne chisukuru, nchire orore akonyekonyire iga. Mbuya mono sana. Naki okorokwa ata? Inche ndi Doris Nyaboke. Ore be siani siakinire sana, ndi siachire? Nchiracha, kulingana na amafuta nande buna amentete, aria ase konya embura yature yasariri, nande chiamentire mono gochia igoro. Pole sana. Nchenguru kumukwa you are doing a street socks eh nimorete amaoni taibo nonga nigokwana naye baba gose mbuya ore
eh Omonto buna matiang'i intwe eround eye ntokari gochi koguru besa bono igo tokoru chi chikura chiaito kuringana buna enkoro yaito etosugeti na uchumi yaito buna yatoirire igoro igo toroche ng'a isiko ire ekure eye iga omwana ominto naintwe nabache gotorigereria gocha gusii aiga ntochandeka mono. Igo mwatebire.
Chibesa chigocha amo okore, lakini ekura ase matiang'i. Chibesa ere oyogwancha kong'a tiga ang'e, lakini ekura yane ero nimaete ase ngochi kobeka. Tindi gochi kogoru besa ng'a ng'egwe ebesa ng'enane kebande kiane. Kebande tindi gochi kwena ne oyogwancha kong'a ebesa yane atandwani atambeteri rinkorindwa. Mbuya mono sana baba. Ngochi ojumbe matiang'i ngorora are. Ngorora are. Asante. Nani oo? Sawa. Naki baba?
Ejumbe obwate nde yango. Ojumbe mbwate neye iga, intwe buna abe ataya ng'echi kobera iga iga echiro ng'a nechio chinyanya tokwane chigopanda mpaka fifty inye fifty intwe buna ki batogende batorengerereti ni one term kera egento one term naende ne chisingle mothers tore ataya ng'echi ki naki tore one term. Bono matiang'i naki okomotebia.

Bono rero onde kitutu chiache south natete koira ujumbe tomanye naki abanto bagoteba igaa abagusii mwensi pi asimore moroche bono abanto mbagasinwe kore amaoni abo ao ao tiga toragenderere koboria estreet igaa what is going on mbuya mono sana naki baba togokwani. Teba aye, kwana abere atato. Naki otebe matiang'i? Inche ngoteba, matiang'i naisa ine, toroche ng'a obogima obo bwatose chi- bwabeire obokong'u mono. Yare konyarekana aire chikura echi, ndoche ng'a nabo obogima borachenche. Matiang'i nabo agokonye?
Ee. Aye ng'ai ogwakera ekura?
Inche ekura?
Ngwakera daraja mbili. Daraja mbili? Eng'ituti chia chisauti? Ng'a okoa Lumumba gose Kibageni? Inche rende ase ekebeganto, bono abwo aro ninche ngochia gochora, tinachora.
Oere chingaki nkeu.
Onyonka agoteba ng'a teti koboria obogavana. Na omoadvice atige oboseneta gose atigare oboga ase obogavana. Iga aratigare ase obogavana. Ase obogavana?
Arusie simba? Arusie simba? Mbuya mono sana. Eh?

Aye ase obogavana.
Onyonka ase obogavana? Eh? Ah, ase obogavana?
Onyonka ase obogavana?
Bono onyonka namachogu ning'o? Onyonga. Onyonka? Onyonga igoro. Buya mono sana abang'ina. Ya Nyasae abakonye ebituma bibiere. Aye. Egento matiari. Nekata. One term Matiang'i bieka. Ase ki Matiang'i?
Matiang'i nomonto oratokonye amagenderero oyo intorochi kende. Mbuya mono sana. Thank you so much.
Mbuya mono sana. Bagusima onsi pi. Bono rero narenge street ya Chrisi town. Amaoni twacha gocollect abanto precise buna bagokwana igoro ya one term na two term. Nabo abananchi babwate ekiera sana giogokwana. Amaoni namange obororo nobonge but nevertheless nigo batore bonsi ribaga bakwane mobaigwe igaa ntobwate amaswali kadhaa tokoboria tegerera mpaka omorero mbuya mono sana naki satete naki erigire matiang'i rescue team eh. Mbuya mono sana, naki okoruka omwaka? Eh, ng'a oraganye aberani imeti amatianga. Sifuna. Sifuna? Ase ki Sifuna? Sifuna nase engencho nare ngokwana are na nabwate ababwasi baye. Okay. Eh.
Oranyora bono igo onyonka agoteba aye tose obogavana. Moka omoadvise ase obogavana gose atigare oboseneta. Sababu neyemo ngomoadvise ase obogavana. Nabwate enchera aranyare korusia oyororo.
Oyoroo one term.

Mogambi onde bwensi gose abaimbi b'abange igo banyete koiroseria, lakini oyo kebagendi akoria ebike, egere akonye omwananchi neri atabwati chinguru. Ee bono. Ewodi yago naki ekoroka?
Ewodi yane ekoroka Bogisa Road. Ekero egetangero gekorema? Ekero egetangero gekorema ebire bosonga. Mbiyoka?
Ebire bosongo.
Iga twang'ainetwe. Ebiye ebiragete ebia bosongo ao onye bigocha lakini ase bono iga bono iga kera gita nkeiyo ee ebire ebia abanyene bosongo aba. Amatiang'i ujumbe ngoro are kipindi eke. Ng'e matiang'i?
Ujumbe mo ujumbe.
Matiang'i nigo ngoma ujumbe ere iga. Ase eng'encho bono nari are siasa yaye. Na echance niga egocha rimo atumeke echance eye naende arore mbanto ki agodeal nabo nabo ase obogochaka obo.